Nangmah he atu na rian ṭuan na business na ngeihmi zong uh, Cross Academy zong ngakchia zoh khennak bantuk cushin phun ka si cuti le ngakchia cushin ca chim lawng ka sa nun chan zia za remnak vialte zong ke si di tak a khan chan vai lo um, behavioral i lei i chom tiaknak zong khi ti chi ding ke si lo thim thiamnak lawng ka si lo nun chan zia za lei hrim kin an cawn piak hna so biakn zong ah cha school sema na fan sa phone te ka ngakchia he kan nai pe tlai dok mm. nang ma hrim hrim zong ka ngakchia na du mi na va sate ka te um kam nam ma na nang ma na ton mi chung kam mi phun chung zai ruanga da kam fa le an kam fa le zia chung pakhat na ka kam fa le zia chung zai da a he chu apoi bak ko ti mi na mu mi tam na hmuhmi tampi laka te na duh ahcun van highlight law cucun zei ruangah dah a si bik tiah nangmah in na hmuhmi chung na ruahmi um okay ah yeah ma topic hi chu ka khi ka hak che ten kum hlei nga ka second sunday school siama ka tuan na indian ka van ni thial shim shima khin te thuk dau khin pathian ni ka dau khin ti khin khalai khin aban ka lu tar la anaban ka halmi zona khan um zai zon te kan loneliness kan tila ma khi zeng ting ha minung psychology ah khin belonging khi hau po khiti hi ka hmuna chan aka cho hlan self longing khi athlam chiom mi kan si pathian ya kan ser jong community in um ding kan kan ser le ma ke khi kan fa le tampi khi an nei lo ma te khin ai thok in chung khara kan nu le pa ni rian tuan kal tak peng nu le pa anung cho ma leo mi jong ngak ta man tu khin in chung an um jong kan phone kan tong ta peng te ban phone la tv te ban tuk mo and so ma te kan pathian ya kan ser lo computer he khin connection le relationship nei ding pathian a kan ser lo minung le minung hi te bantuk hin a kan ser le mah te khan nu le pa nih khan an pek kho lo tikah khan mun nang ka dang te bantuk te te ah khin an va kawl tuan Uh, and then so inchungkhar zongah khan ti sik le shro long te nan ban ton mo nu le pa ni khin an chon piak ding kha chon fa le thil an thiam lo mi an pal mi khe nu le pa ni an rak chon piak lo cha khan se go because god Pathian nih khin nulepa hringtu nulepa cu fale thi hruai kan rian kha cu that's our role mo uh to thi hruai chuan piak ya um zohkhet mu and fale rian kha cu nulepa bia ngei kha se ko le nulepa nih chim ding an nei lo cun ngei ding kan nei ve lo right kan ro kan tlin lo ca khan pathian nih a kan ser piak mi ro hrim kan tlin lo ca khan ti kan an vai vuan tuan mun nang ka dang hna khin um biakin hlan bakal biakin zong nih ah nangmah fa patlau mai nang metau na si te bantuk shrang shrang zong khan kan hei a thangchiat mo kan hei soisel na ma rong han gain te bantuk le adang dang mun thalo khan an bakol ton na kha si ton tu chin chu long slow atu na chu gain kha chu va umri sala phone te bantuk an patlau tuk chang an fa le nu le pa zohkhenhtu dir hmanh an dir ti lo cang an phone nih khin an zohkhenh cang so an phone nih an va zohmi ziaza khan i lak cang mah kha tampi a sersiam cang hna and a hleiin atu cross academy zongah khin tang tang cheu in tanga tiang kan lak hna cu mah hrawnghrang khi an thinlung ai sersiam lio khi si tanga hna cu ava luan ngai cang khati kan van tirnak a ruang zong kha van tlawmpa de van lu ka duh mi cu ya indiana kai thela khan ava ai buan mi mino tampi khi ka hmuh hna la zeitin dah zeitin dah kan si

outside resource ke irin thlu kho zong se ve lo ma rak ap mi nu le pa zong kha phone kan ma chon peng je da an lo te bantuk khi arong an ma shim shim the main the main kan se kan ma kha jo bom tu long kan se kas a cheu khi chu like chon piak tu na khi voi khat kum khat voi khat nan hei som na ma kha ani rin chu no nu le pa shim shim ni kan a tua sarna kan lang tar hau so um a tampi lak ah khan mah kha se loneliness te tha ten bia kan ruah lo caan kan va pe hna lo anang cu a lunghar a li leng emma rong khan khi phone na khan va zo lan li leng na kha phone te baduk adang nang tu khin a ya zeng te ha an emptiness kha an an lung har na an lung len na kha midang in khan khater khan du khater khan du so midang thilri dang mo thil thalo dang ta bandung khater an du so ya pathian uh, dawtnak hi caan pek bak ve hau le caan kan pek bak khan kan upat ve kan chim an ngai ve le kan pathian bia khe kan nunnak in kan tuahsarnak in langter ve bak ha a cheu nu le pa chu like bible carel mo ma kha tu an ti ba an ma nunnak shima a thawtnak kan hu bel lo chu so like it's like namah zong na rel bal ṭung lo ziah nangmah na biakmi pathian hi keimah na ka biak termi masin na kan nunnak you know kan nunnak a lang fawn lo cun I don't want to I don't want to obey to that God mah tuk pathian na biakmi cu biak ka duh ṭung lo na nunnak nai nuam lo tuk hi you know tikhin an se tawn na tikhan that's why like nu le pa siri lomi cu pathian dawtnak thei ma sau okay fan an nei hlan zo please because kan rak tolrel mi tam tuk kan nu lai kha chan ka hman nang ah khan um fak ngai khin ka au rua se tian len thang hi ka sia pa rak si cho and ani thong tha chima khin a au tuk and I'm like sian len he like it's just too aggressive sometimes a chian tuk ka te ton na but master khin ka rak ile ama nak kan thang do chang and I was like am I the female tian len thang no he he ka ta pa se mo se tian len thang so but I was like wow like ka chim na so adu fa na kai fiang tuk chang arong so tam tuk he an fa le tlaw mi tamtuk kan thi shuai mi kan va bawmh mi ke a tam tuk cang ca han lung fa taktak nak he khin sernak taktak te he ka man au le ma tin kai ruat than kan i chuak tuk but um yeah aman to atu kai zong he atu leo hi mu um ke parenting cha ok te tika khin o na fa kha ma tin na chon la le ma tin an chon vela ti mi pol khi ke ka huam lem lo ka rel chun nik le ka sei un sa lo aruang cha tu leo e fa la hruai dan ta pol tam deuh cha kon ṭial mi pol khi na fa khi akum zat te na va ton la ti khin tam deuh khi mian chon piak chang kum hni te ni a buai i a vai si si le na thai thiam la dawt nak na zau peng la lung na lung na sau piak la ma khat ani cha cha ai chim kholo le a tuar mi po jong thai thiam kholo si ti min khan na ruwa piak la ti ban tuk deuh khin mi khi kan chon piak lai na le kha amma le an kum le nga sale kan fa le tu thei thiam pang kan fa le an dir mun nu le pa ni va ton peng amma he le val he vai kha peng ding khi relmi te khan um pa te ka khin kalung khi sai lo na ten sa ok dang ka van relmi ha mu atu zai ruanga da kan fa le tluk in depression na an ngai le si an din le si phun phun mu anxiety si an ding depression si an ding ADHD atam tok ADHD ka chuma kha abai sai tok lo na ten kan fa le an sining vialte na kha therapist zai suboi te ne sim pek ning hna pawl an nun dam pawl caah pawl ka van rel tikah khan ti ka fian tung mi pakhat cu nu le pa cu fa le a hruaitu ding kan si amah level in kal ding mi di hmuna pathian nih a kan pek mi silo pathian nih thil tha lam tha lam ding an zulh nak ding ah khan amah pathian he khan bawmhnak thawng in fa le a hruaitu ding kan si kan fa le bantuk in khan kan mah kan level ah va um ve e an duh nak va zulh piak ding mi kha kan silo a tha lo mi cu a tha lo te bak in kan chim khawh hna hau ma het na tuah ding si na tuah ding te bak in kan chim khawh hna hau ti mi pawl kha ka van fiang ngai la tu ti bantukin khakha nu le pa dirhmun i kan ngeih dingmi authority kan tala chu maka kan ngei kho lo tikah cun kan fale ni cun ase khe chu zei chu da an zul khe la ma cun maka authority ngai hu ha lo ti ka chim na chu minung khe hruaitu timi khe authority responsibilities responsibility zong ma cun nangma khe atua atu chin thu pek sia cross academy bang sa ti o okay nang mai alu big si batelo ma hi alu big na sinak ding a har mi tua ding mi vial te la thiam ding mi la thai ding mi ro mi chu na ro lo si sia chu hong da anan zul ngam la ta ko a hoda na shroi kho na la mam tuk te kha kan sabe ko kom fa le chunga khan kan riang zong kha kan tlin ve a hau nu le pa lungput tak dong kan ngai a hau a har nak dong kan in kho ve di a hau chu mu la kha kan dai thlan ngai ngai ma ya ma rong han hringtu nulepa ṭha ti sal an ti pathian fa ṭha ka sinak ning tin avan i pehtlai di hi hika relationship affect lo ahkhan cun hika hi cu zeitik hmanh khin anga ti lo so kan tuahsernak khin a lang ko like kan tuahsernak i yeah kan tuahsernak khin a lang ko a cheu khi an chim pang lo but kan chim lo kan tuah ah khan cun a kah bak in a kah ve hna lai and a cheu tampi nu le pa sin ka theihmi cu ka fale khi like protect dih an duh maw cuka cun hun cun kalter ka duh lo cuka tuahter ka duh lo ruang cu ka zum lo a va tuah dingmi or amma ka zum lo si lo a hoi le paw ka zum lo no nangmah sin nangmah kuttang ah um chung ve te kha tha taktak in train pathian dawtnak chim thiang thlarau co selaw And then zumh nak te hin va tha ve cang that makes you a good parent you know a cheu cu na na na va kham piak cho ka lo because phone an hei mu cheu a cheu state dang na ni thiel India na chu thiel kan ngam out khan an ti but an fa le mun nang ka dang ummi zong phone na khan an mu piak cheu di ko you know it's all right there private school na khin they try to move them anga lo a chung lei than nak ta tak um lo sun khoi ka an va um zonga ze man tuk minu han um zonga khan anga wak lo so ma rong khan But uh, nu le pa de khan ya kan phum mi kha de back to the phum a te chi tha pathian bia kha ai phum pang hau and then ti kha kan toi piak pang ve hau for them to continue to ke blossom emma kong hana van chim le pakhat kho pakhat ka mu uh, pangpar pakhat apar kho lo nak aruang hi zeirong ah dah si Amah pangparwang ma si maw a pawngkam environment te khan biahalnak kha um. And a cheu nih cun a pawngkam si, a pawngkam nih khan a parter lo caah ti bantuk a cheu kha cu a pawngkam zei an si zongah amah kha si ko ti khin. Pa kei cu a cintu, a zohkhenhtu gardener kha si. Na mah bak hi like I don't know, ti khan a van tial cio, and I'm like, yeah, it's the gardener. Gardener kha nu le pa kan si cu. Zei bantuk khoika a va um zongah, dum thalo a va um zongah, tha ten kan zohkhenh, ti tha, Pathian bia mu, in a dangdang zohkhan thiam ahcun kanmah hrimni khan kan partner ding si no matter mm. where they are no matter who they're with so ma te kha yeah back to the planting and gardening kong yeah uh ton da zong ma kha ka hoi nu he zong kan rak chai mia khan o velo bible cha chung i pathian ni thlai chi am vor na la chep kha cha bolai that na ka an kheu ti mi kha ma tin sala thlai chi cha vor tu ni am vor ko na te in ang kheu na ka an kheu ning po un am am vanung ve ko an tlak nak po a khan ai ai sign ko le te kha bia chin an ka hoi nu de khan ka question ati mi chu sia chun dum zau tu ni arian te je da sine ti mi zon te kha ma question avan tu mi kha avan ekai tuk mi so ya si chun dum zau tu arian de da si so nu la pa kan rian de da sen khos dum zau tu nu la pa kan si chu mu phai thlai chi so kan falen si um dum zau tu kan rian kha ya arak ba pi tuk be ti mi te kha thei ba kaw ke zong fa ka van ngai nu i le kam fa la am van ro tuk ngai kan fale tinak man in a rampi kan umnak rampi hrimhrim hi rawhnak lei ka panh tuk yeah. cangmi asi tikah khin hi chung i kan fale kan ma hrongrang zumhnak i kan fale thatter ding le pathian he naihter dingmi khi cu atu kan level in hin sa har tuk cang so mm. kan ma hrim hrim hi pathian le khan thuk pi in hin kan pil mm. ki hau cang timi khi ka van ruat ngai le tu na chim bantung kan fala ni kan ma bible ca rel ve i thla kan cham mi khatlak hi thla kan cha kan mu ve bal lo a tun ti chim he ma bantuk pehtlaihnak pathian he cu an ngeih ding cu an upat hnu hna pathian nih hna nih mm. ruahlo pin thlennak a pek ve hna ti lo ahcun an cawn dingmi atu lio cu zeizong vialte kanmah sin an cawnmi si tikah ti mm. cu tikah kanmah sin cawn ding um lo ah tutin tunah pathian dawtnak cun mm-hmm. theih khi hnga ti ka ruat ngai le ya nu le pa kan rian angan hringstran ko um, keimah family hrimhrim hne atu in ka ruah okay cun kan in zong he zuar zong her acun kan zuar cang ko la le park me mo kan um la selo le in he te dong ma kan um la le mo kan fa le cha han invest bak kan hau cang timi mu the best investment yes cun caan pek timi shim shim kha cha ok tampi ka rel mi khri fa lei khri fa lei lo bek na hau po te tham pek na kan fa le a caan shim shim kan pek na hau ma ka caan pek tia akhan okay impi a kan um chiu na le nang ka na phone na zau le na fa le sin ak um ti ka caan pek kha sabak lo ti ka si ma cun kha ma chu tua ma kha ka tua ti chim dong ka caan pek selo caan pek timi chu na fale he bak na um lai na zeihmanh na lungah um lai lo ma amah a duhmi te kha an tuahpi la ma na zi pakul chung mung hak chia minute pakul chung si zongah ma minute pakul chung tak len te an chalpi tik zongah amah nih an duh ning te khan na chalpi la ma hai tua ma hai tua hlat zong khan tala lo ma lo kha chan pek salo ti se uk la chim chon piak asi ti se nan chan pek ti mi mah kha baka zakhat a zakhat pakha amah ta na sale ma leo te kha

he aba se lo bu hna ma parent ding hrim hrim in khan ma te zong kha kan nu le kan pa nih kan fa le cha chan pek ti mi zei dah asi ti mi hrim kan fian hau cang o siang pe kan thlah hna kan don hna cho an phian no chon nak kan kal pi hna ma ti mi khi chan pek sa lo a her mi i kan to biak mi na ka an ma cha chan kan pek ti mi kha cho thut bak i an du ning ti bak an hum ma he pe tlai nak ngai bak mu ma te zong khe ka van ruat ngai ve la okay so 20 minute ka thok bak cang la ka ti mm. ina ka loi bak la le rol um lo zonga ka care lo a zaidang la um lo zonga ma pu ka bapi in salo pa ka fa le cha atha bik zu mm. rin ton ka van loi am ban ka ngai leo te jong spe le hi bak he 20 minute ka pek na cang la ti mi ka ka lunga kan um ngai le bele ya fa le kong he bapi ngai ka ban senang ma ka tam ping hak che he pe tlai minus te ka khamu a har chun fa le kong bak chai nak actually kan ru I think we need to give yeah yeah sao pi chim ning ka dai ri ba yeah yeah yeah I mean yeah yeah ma kha kha bana okay ka ruat ton chu parenting chu fa ngai ve lo mi cha he chu cha ma tin ma tin to an cha ok rel mi khan chim la le tikhin okay fa ngai deuh mi he long kan chai la na arak selo atun te man tukan khan fa ngai mi nak man in atong deuh mi la ai pe chai deuh mi nang chu nang ma na kut na mai ka baka na mu mi sele cha ok rel mi zong selo le

apiat ahmaan te chim ahcun keimah khi ngakchia khi zohkhen khi ka thiam tuk lo na bal tein fa ka ngeih ve cang ca khin zei cauk zong si khawh chung khan reel ka kai zuam ve nan fa ka van ngeih taktak tik i mu ka hmai ka bak an um ngakchia he kai pe tlei peng mu ah khin cauk kan rel mi cu rel mi va se ko na ten kan ton tatak mi thil ni kan tampi thil khi a kan fianter chimi ka rak tam ngai cu le mam tuk a tong bak mi na se fa le zoh khet mi zong na se le hmailei zong ah tampi mah kong he pehtlai zong ruahnak kan ngei te la cun kan ka hen angai tu hna cha zong ati heka Indiana Indianapolis ah hna ṭhial nei duh hna si si lo le a um mi hna nan sia cun fa le tlawmpal chim kan fa mi hna sia chim khol lo mi zong chia kho nga ko nain pathian lei he thlarau lei he hrimhrim vulei lei he cawnpiak nak ṭha taktak ngei mi hna cross academy tampi nih kan thei dih cang ko men la dak ati ma zong ah kan fa le zong hi te uh, ruahchannak a dongmi hna kan um sual bantuk ve si akhan chun tampi thazang rak pek rak chia e fale ca thathemnak tampi sala tia ka ruah le business bantuk ke alo na tein khin ministry ministry o ma ka ka ti ke amin in chun khatlei a chun okay siang an bantuk kasna te ma cha ministry bak se ko ministry bak ke sele and then a chim angai tuk mi tam na ke chim angai tuk mi kan mak chia oh cuz and then ma ke kai fiang ngai ko cuz nu le pa a cawlcang cangmi cu zeipaoh an pal cang an siang cang an thlah don zong khi a thlat ngai cun inn le pawl pakpung hman an rak chiah peng lamah mutuk caan a pe bakmi nu le pa kha cu inn lei zong an rak pe zulh fuan mah kha cu hna ngam tatak te la hi nu kum hra acun a hau bakko kan community ning hrimhrim in kan tan a hau cang mah lo acun hika american pi i hruai ning le ro nak tampi ni kha a kan nan chin thlo ma cang le nung dong hnu lawng khin nu le pa kha kan cawlcang le uh, a, a like, tuk hnu ah it's like come yeah. on you can avoid avoid the problem mo thil ke avoid kho tuk si cho kum le nga kum hei ruk hnu a khin rem kho ri an simo ta tun rem kho ase ko ta har tuk sang siam ding mi tam tuk um chang phaisa tu nan tuan mi khanak let in nan di lai nan chan nan thluak nan chinong aba tuk chang lai an in hil kho lo Okay, ai hliam dingmi tam tuk nan sacrifice dingmi an lat in a tam so let's do it now okay kan barwa thotuk lewa chonga ka van lutala atu he interest rate asang pa pang ri kona te in in chok in zuar an tam chin than thloma chang e indiana state a in chok in zuar na du si sia chun atang lai ka rak chia mi phone number le ka page a him pet lai kho peng ka se um chok le zuar bom long kha salong kan hal nan du mi zong hal kho peng se ko ke hi real estate uh, license he chun loan officer license he apani in khan ka ngai e hi kong he pet la in hal nan du mi po kho chu ka si kho chung in le kho le phit kho ka kan zuam te hnala parenting kong a saupi kan van itim le ma man kha tuan dak rak tim cia mi man khan van situk lo na te atu kan van sim me kha va i pe tlai dil le ngai dun ha ta zong a thlok nak tampi um la ti ru chan nak ka ngei tak tak e a hnu chama ka hal ton min ha chati thlarau le in thazang am pe tu thlala thlarau le in nai zo chun mi minung ti mi te kha kham to kam ban share che kham dang za zong thazang sangai la ti zong ka zum la ti nang ma zong na ngai ve theu la te ka ru le dong nak ama te kha va kan share ta lo Siseh, ia, keimah caah cun chim zong kan chim tam ngai cang da caan kan hmannak tete ah khin theih zong an van theih pah cio cang ko lai. Ka nu le pa, hringtu ka nu le pa, neng ka ṭa, ka nau ti ka family khi si ba a hlei in ka nu le pa. Ka ti dualmi cu kan unau khin like we're so blessed. Mom tuk nu le pa kan neihmi cu ah the the biggest blessing bak si ko tin kan hei ti lai. A zeidang nang sal an Pathian dawtnak a kan theihtertu si mu kan ngakchia tein ah Pathian dawtnak khi te ka pa kha spiritual leader kha ti hringtu pa kha si ding si cangin ka pa kha tahchunhnak ka van nak la le amah khi ya khi tampi a kan chim nun zong a kan chim a kan chim hrin zong khi a um tuk lo a nunnak khin pathian thatnak dawtnak ringo thlarau theitlai tam tuk kan hmuh peace nangamnak lungdeihnak ti lawmhnak joy lawmhnak mah le mah tei khawhnak self control tam tuk kan hmuh ca khan a like a neih mi khi neih ka duh ve maw pathian rian tuan khi kan rak i tim cio lo ah pathian ca cun khi volunteer in kan rak i pe peng ko la but like ka tan ha ke medical lei kai ka nau khi psychology ke education lei mo ba dong nak se pathian rian ke kai tuan di je rong a arong se oh wa pa kan zo a khin a kan du ve mo ama an nei mi te ama anun dan ke nun kan du ve nei kan du ve le a de kan mah rong ah khan mah matuk pathian lei zong khan man kal dih mi khi si uh, and then yeah tuan da ka chim ka achim nu le pa chu achim long khan chim hna chu an tu sernak hin alang lo le and it's so confusing an an fa le cha shim khin a fiang lo tuk an vai von chin chin but uh, pathian zang hmat khan ka pa kha shim tu ka pa he like a thlarau le ka pa zong se ti taksa le ka pa zong se and then thiang thlarau kan ha chada khan choter kan bakal nak te bantuk te po a khin um mah thiang thlarau lila, lila nih khin fim a kan chim ve amah a tuah sernak ngeih thiamnak hna kha a fale pawl foi tuk a kan amah palh lo mi thil hna hin khup ai bel le ngeih thiamnak kan hal ram like kan ning hna zak di ta zak shing tu ka pa hna nih amah palh lo mi hna ngeih thiamnak kan hal ko kan jin a o po kan ma ngeih thiam ko chang hna mo de ban tuk mo ta chun nak chun ka nu adu adu tuk nak adu tuk nak he group chat kan nei le ka nu a ngeih nak te ban tuk na ke like avan tial la so Zeidah a tuah ti si cun atu psychology lei mu parenting lei kan van cuan hnu ka cuan ṭhan mi cu um, fapa ca khan nupi hi zeitindah na chawnh ning si na zohkhenh na dawt dan si ti khi khi subconsciously khin theih lo karak ka fa ka ka ṭa khi rak cawn piak maw ka pa nih khin and then a fanu le pahnih pasal nih zeitindah an in zoh ding si ti khi kanmah zong ha a kan fianter le ka hawile pawl nih a kan ti tawn mi cu na pa na pasal ding cu high expectation na pa hi like he's really good so yeah. expectation sang tu khan na nei sual la van thup na te na kan ton la but that's how you should be ti kan si ding si ko a cheu yeah pasal na ni nu nupi rak vuak tak mi chun fa la cha zong khan a nupi che hitin pe vuak ning si chu or sa da faduan ne kan chun a akan vuak ning si ko tikhin psychologist zong nih khin te a tampi akan chuan piak mi sle kan ni chungkhar pathian zang fa lakin good very very good example family tree a kan cawnpiak cun cu lawng so ka nu hrimhrim khi ti kan hnulei ah khan like laksawng kan pek zeiruang dah hi laksawng hin na kan pek ti le an van chim an van chim le I'm like ka nu ca ning si like chin thu kan tuah mi bol te ban tuk mo a ram na mi phun ca like ka nu nih a cho doh ding si tingin ka hei te na la cha bo be takin but like my mom like ama everything mu um, ka tuah mi vialte khi amah na rak dirkamh hna selaw ah like I don't know zedah ka va lawh te hnga amah hrimhrim nih khin YouTube channel itua tam deuh video tar te bantuk mo i zuam deuh ri na tuah mi khi sang tuk phan kho ning na sinain tin ti khi rakan toi piak kang thlarau lei zong se se volei lei mu like ram na mi phun ca uh, fimnak lei te bantuk a ken kip khin ti ara kan toih piak peng and also ka nau khi ko art lei kut bak se ah khol ka tuan le adang dang ka tua du mi ka tam tuk ama um hla selo zeim ha ka tua khong ha lo sun ka ta te ani hi kan ma sina um lo nak kum sha chung khi a um pa um lo pa man tu khol tong pang le ani zong avan her ta tak chana khin jun like khi ready in a um peng mu zei lei poh khin la pathian a tha kan ni chung khi kan kan form mi zo kai lo pa kan form mi kan common interest di nu hrim cu ani cu alung chin long sala ama hrim hrim dong go apum ba kai ambom ko si si si ma ti kan tuk nu ke lai mi akhan chun kam at nanu he pakhat nak se me la ka mu mi pathian tha pathian a tha tuk um ya kan i bom kho di kan form mi zo ai lo pathian nei ka ti ton mi chun like ya um kan hoi pa pakhat na ni chun who's the real leader in your family leader long te na si leader long te mun khat um he a foi bak lo mi zala a kan tila dia ma ka a foi bak lo and so pathian kan rak thei bi ke tha to because ai thua ding long te kan jang alung khong mi mo du fak mi long te kan sila so pathian bia kan kan hei fun tam fun tom kho pang pathian bia kan ngai thiam kho la you know ni kan tlakter lo kan lungtling lo nak hate kan i chim zong ah khin thlacam nak ten kan hei dong ter plang na so for me ka ka family se pathian zang fa nak khin ka family se and then pathian don aka thei ter chin chin tu a zei lei po in aka bom tu ke it's my family so yeah yeah na family chu na nu le na pa chu nam ma nu le pa long sala ka mi phun nu le pa na man se ve thra lai in le sai lo zong ha po ni kan da ban tu kan zo cross part tu ani hi behind uh, the scene da on khe acho chang mi ke sele um ya a lang lo cem a lang hmui hmai a chuak lo cem bantuk a sala na te na or lei kut cem a cem a cem te ya na van chim mi te i a dong nak zong cho van se ko van se chang ko le ka van du tuk mi chu a hlan lio a hin chun mu lai tlang lei kan tila chu kan nu le kan pa ni hin tua u a kan timi po he kan tua le an ma khan du ning pon um kho ko le bana a khi example in ka chim siah cun ka nu zong khi a rak hngak chet lio a rak hngak chet lio ngai cun kan rak hngak chet lio ah cun ti lai tlang kan rak um lio cun atu cu ka nu cu pathian dawtnak a theih hnu cai ṭhing di tang ten kunya ha kunya a yi kunya hang khi rak ding bal ve cu ka nu tukur zong a zu khaining zong rak mom ko na ba ten kan mah kha kan rak tuah ve hlei lo tuah hla u a kan ti tuah lo ding ti mi kha kan theih ve ṭhiam ṭhiam ko le kan rak tuah ve hlei lo le kanu nih khan hihi tuah wa kan timi kha kan tuah tuah hla wa kan timi kha hei tuah lo kanu anun ning le vei zong kha kan tampi khi aruang ca kan a kan uk kho tuk kan tila cu ti nu le pa nih hika ah cun takhan rak kho tuk ve ti lo atu chan kan fale cu nangmah nih na nunpi lomi le nangmah nih na tuah lomi thil kha na tuah tar hna si cun zei ruang ah timi bahal nak kha rak ra peng cang da le tam deuh kha na tuah lomi thil kha cu fial khawh khan se ve la lo la atu na ton chimmi i na pa i anun nak bak i lak timi kha chim bak hau ti lo nunnak alak hnu ah khan cun ka ko ka kha na chim ni ka ning a pin tuk ka so na chim len jang na tuah lo cun san tlai lo na te na tuah chang hnu sia khan cun na chim len lo ma na khan na tuah na nunnak am hu chang lo te e ka kha ka van du tuk nu ka ka ka chim bang an tua ka tua bang an tua la te khasalo in khan nun nak bak en alang tar mi te ya zum tu tha nu la pa u la naw dir man si cheu ding kha ya tha jang tam pi akam pek le um a ram thok zong ah ka chim cang ko kai lawm tuk a hlei ce in atu bantuk caan che tlai hnu pi tiang zan tlai hnu pi tiang baka se kho se te bak in kai ma chu a som tu ka sala pai lo ngai mi na se kai tu single ka special tuk le ka fa le he ka wa le hau po ni tu zan ta tlai dewa kan itchir ko la na bal te in um himan tuk na khul ton vial te lak sen siang in rian vial te he as kho ding bak da van ka zuam piak mi